Аранда көрәк күрә күн. Теге резервация дидең бит. Ие-ие. Гаскәрсез һәм телен җуйган. Илнең шушы сурәте. Тел яшерә, түзә күпләр, әйтер чакта турысын, телен сатып көн күргәннең иңбәк теле корысын. Салагышта хәлләр башка. Үз гаскәре бар аның. Юк-бар сөйләп йөрер өчен вакытлары тар аның. Әйтсә әйтә матур итеп, балкып тора күзләре, Җанын ярып чыккангамы җанга ятыш сүзләре, һәркемнең дә гәптәше ул, булсын карт, булсын яше, нужаларны күргән хуҗа, һәр нәрсәдә бар эше. Авыл белән шатлана ул, авыл белән сөенә, телгә алмас яман сүзне мәңге кертмәс өенә. Аклыкларга эреп китәр, кара дияр караны, туры әйтеп ташны ватар, уңга-сулга карамый. Теллеләрнең телсезләнеп йөргәнен күрәм көндә. Кайбер чакта телне тешләп эндәшми калам мин дә. Кыюлык та җитә кебек, әйтер сүз дә бетмәгән, гаскәрсезлек, йөрәксезлек телне ерак бикләгән. Саларышның үз гаскәре, бәхетедер авылның, күзгә карап сөйләшерлек чын кешесе бар аның. Шәп бу малай. Каян килгән? Кайтып китәр алдыннан шәфкать аңа, Мин синең тугызда күл каршында көтәм, дип әйтә. Бу сүзләрдән соң Рушаниянең зиһене чагылып китә һәм ул канатланып өенә кайта. Гарифә әби моны сизә һәм аның инде клубка җыенып җыенганын күргәч, бигрәк аптырашта кала. Аны чыгып китәр алдыннан кисәтергә дә онытмый. Балам, минем йөземә кызыллык китерә күрмә, әйбәт кенә йөр, дип, аны чыгарып җибәрә. Ришат клубка барып керүен аңлай икән. Гөлнар клуб сүзен ишетүгә куркып кала. Алар озак кына клуб каршында басып торалар, ләкин Шәфкать килмиләр килми. Рушаниянең барлык Кәефе төшеп киткәнемчә яна башлыйлар. Аларның үзләренең тотышы масаеп, үз-үзләрен әллә кемгә куюлары Рушаняга бик ошап җитми һәм ул бераз сүзсез сүзсез аптырашта кала. Шуннан соң тиз генә үзен кулына кулга ала да алар белән әңгәмәгә керә. Алар аны озатып куялар, ләкин Рушанияне өйгә кертеп җибәрергә теләмиләр. Шунда ук кыз тиз генә халәт алып, Минем әле әбигә укуга кайтасым бар, дип, тиз генә өенә кереп китә. Бу егетләргә ошамый һәм алар һәм алар Гайфия әбинең ишегенә шакылдый башлыйлар. Әби шәфкатькә дә мылтык төби һәм Рушания, Тук, әби яңгыш кына моңа атып җибәрер, дип куркып, Шәфкатьнең каршына ук барып баса. Менә алар икесе генә калалар. Шушы төндә алар бер-берсенә вәгъдәләр вәгъдәләр бирешәләр һәм шушыннан соң алар очраша башлыйлар. Озак кына вакыт үткәч, аларның көннән-көн мәхәббәтләре көчәя. Ләкин Хәкимә Рушанияне яратып җиткерми һәм Шәфкать белән очрашуларын да өнәми.

Пост төшүләре дә күренеп төште соң анда. Шәһәр кызлары хәйләкәр булалар икән алар. Тире нинди җеп икән, бер меме икәнне белеп алды да, янында бөтерелә башлады. Эх, башта ук кисәтә алмадым. Сизенгән идем шул аны. Имеш, үз улының шәфкатен башка, күзе чыкмаган шул Иблис тә капламас, дигән идем дә. Бер исем иснәгәч, китә алмагансың инде, улым. Дису! Ятсыз! Кабатлап сорап торган буласыз тагын. Белмим, мин сезнең куркытта кунып ятканыгызны. Бәлки тагын, бәлки тә тәненә баш биргәч, никләр яшьрәк вакыт бит мин сезгә.

Уйнашыйк, балам, кыз белән хәбәрләшик. Ул нәрсә диер? Ул риза. Риза булмаган кая диер? Риза! Син пешмәгән бәрәңге алам дип торган да, риза булмаган кая ди ул? Юк, атасы юк, моны менә хәзер булмый югалтасың.

Бер шәп бала һәм котелок өләшәләр. Әгәр дә алар аны югалта калса, алар үз башлары белән җавап бирергә тиеш булалар. Ләкин Җафарның икенче көнгә үк котелогы югала. Моны белеп алган сержант Велимеев шәфкатькә ярдәм итә, аңа кире үзенең котелогын кайтара. Шуннан, шул көннән башлап алар бик нык дуслашып китәләр. Бер атнадан соң солдатларны казармаларга күчерәләр. Монда аларны Яшь студентны инкаларга сик каршы ала. Ул аларны сафка тезеп бастыра да болай ди, Сезнең өчен командир да мин, Алла да мин. Кирәк булса, мин сезне теләсә нәрсә эшли алам, кыйный да алам, ди. Студентны интеккәч тә, Головастик янына шәфкать белән тик берсе бер егете генә килеп баса. Ачуы чыккан Головастик шәфкатькә ташлана. Алар арасында ызгыш чыга.

Аның белән Чаллыда оештырылган Чечня сугышына каршы митингка баралар. Рушания анда Кавказ егете Сөләйман белән таныша һәм аның белән Кавказга оча. Чик ягында тикшергәндә алардан шикләнеп, аларны кыйнап бер сарайга биклиләр. Ләкин бу сарай элек Сөләйман эшләгән такта яры цехы була. Ул тиз генә Аксай суын чыгара торган тишек тәмсәк табып, андагы урталарны каерып алып, Сөләйман, аның дусты һәм Раушания чыгып качалар. Өч көннән соң таш өемнәре мәлим булып тора. Ул соңрак бер карттан, үзенең әнисе алда, каз гына артта, ләкин бер юлны алып чыкканда Сөләйман яралана һәм бер агач төбенә ава. Раушания аңа ярдәм итәм дип, аның артыннан чаба, ләкин. Яңгыр һәм җил исә Хәрби хезмәтләр бик нык авыр үтә. Шуннан соң бу сафта ниндидер чишмә турында сүзләр чыга башлый. Шуннан соң бер-ике көннән командир аларны җыя-да, Егетләр, чишмәдә анда тәртипсезлекләр бар икән, бу шуны тынычландырырга тиеш, без анда барып кайтырга тиеш, ди. Егетләр моңа бик пошыналар, кайгыралар. Ләкин хәзер хезмәт шулай ук дәвам итә. Ике-өч көннән алар янына бер ят кеше килә дә, тезеп бастырып мондый сүз башлый, Чечняда, ди, бандитлар оешмасы бар икән, без бу ояны туздырырга тиеш, ди. Бу эш бер ике-өч көнлек кенә, курыкмагыз, егетләр, без аларны җиңәбез, ди. Аның артына ачып җибәрәләр һәм ике солдат тәңгәле капчык белән аларның каршына килеп баса. Һәм алар. Менә барган диклекче һәм капчыкны бушатсалар, аннан өч егет башы тәгәрәп төшә. Егетләр гел аһ итеп куялар. Шуннан соң тәекче сөйли башлый. Менә, ди, бу егетләр дә сезнең сыман тыныч юл белән хәл итмәкчеләр, и аларның башларын кискәннәр, диде, ди. Егетләр көчкә. Бу минем малаем түгел, минем малайга кайтарыгыз, дип кычкыра. Ләкин Гасыйм абый, безнең малай ничек соң син, Хәкимә, безнең малай дигән ире күңеллерәк. Чыннан да, бу тартмада Хәсисовның мәете яткан була. Эчем җитә, Хәкимә хатын ишанга бара. Ул үзенең бәбкәләрен үстерә. Беркөнне болынга чыккач, ул шунда бәбкәләрен сыланып саклап утырганда, аның янына кызы җигереп килә. Әни, ә. Хатирәләре бу җаннарга образ чанлы, образ чанлы. Аның телен радио, телевидениене мактыйлар, күпчелек язучылар сокланалар. Вакил Абдисафин Җанда дип исемләнгән әсәре хәзерге, безнең илгә генә хас булган бик күп проблемаларны күтәреп чыккан. Анда шундый авыл, хәзерге авыл проблемасы, Чечня проблемасы, армия проблемасы күтәрелгән. Бу проблемалар безнең хәзерге тормышның авыраеганын күрсәтә. Тормыш авыраю белән аңа таләпләр дә үзгәрә. Армия проблемасын гына алыйк. Ул башта юк, юк иде, яки булып сөйләмәгәннәрдер. Хәзер дә исә бу проблеманы авыз тудырып бер кеше дә әле сөйләп йөргәне юк. Ә Факил абый исә бу проблеманы ярып сала. Күзгә күренеп торганы шул, хәзерге